אז דער פאדקעסט געפעלט אייך און איר ווילט שטיצן פראסטע אידיש, שיקט מיר נישט קיין געלט, אבאניר זיך נישט אויף פאטריאן, אלע אונזערע עפיזאדן וועלן אלעמאל זיין אומזיסט, אבער איך האב נאר איין קליינער בקשה, זאג עמיצן, זאג א פריינד אדער זאג די גאנצע וועלט דורך סאציאלע מידיער אבי מען זאגט עמיצן וועגן פראסטע אידיש, דאס וועט מיר טאקע קומען צו הילף, א דאנק. אבער גענוג מיט דעם, וואס וועט איר הערן אין דעם עפיזאד? איך וועל דערציילן אביסל וועגן א קליינע רייזע וואס איך האב לעצטענס געמאכט, און לכבוד דעם אכצנטן עפיזאד וועל איך רעדן וועגן דעם ציפער אכצן. נו, חברה, איר זייט גרייט? לאמיר הערן אביסל אידיש, פראסטע אידיש. מיט אפאר וואכן צוריק בין איך מיט מיין פארטנער געפארן אין גאר א באזונדער ארט אין גיפסלענד וואס איז אפאר שעה אויף מזרח פון מעלבארן מיין היימשטאט. אין גיפסלענד האבן מיר זיך געטראפן מיט אפאר חברים און מיר האבן אלע געהאט א קליינע וואקאציע צוזאמען ביי די גרויסע אזערעס וואס געפינען זיך דארטן. ס'איז אלעמאל שיין צו פארברענגן מיט פריינד, און מיר האבן גוט געשמועסט, גוט געגעסן, און געשפילט אפאר ברעט שפילן אויכעט. איין טאג זענען מיר געפארן אלע פיר זיך באדן אין א ווארעם באד. אוי דאס איז געווען א מחיה, זיצן אין די ווארעמע וואסער אינדרויסן, מ. עס געפעלט מיר זעהר. מיר זענען אויך געפארן צו א קליינעם אינזל. דער אינזל איז זעהר נאנט צו דער יבשה, דאס הייסט נישט ווייט פונעם לאנד, אבער ס'איז נישט דא קיין בריק, מען דארף פארן מיט א פארום, א שיף. אבער דאס פארן מיטן פארום דויערט בלויז צוויי מינוט, מען קומט אויפן פארום און איינס צוויי מען גייט אראפ און מען איז אויפן אינזל. דער אינזל איז זעהר קליין, אבער ס'איז באקאנט ווייל אויפן אינזל וואוינען אסאך קאאלעס. דארטן קען מען זעהן קאאלעס אומעטום. גיב נאר א קוק אין א בוים און דארטן זיצט א קאאלע. ווייסט איר אז אויף אידיש קען מען אויך זאגן זעקל בערעלע פאר קאאלע? אזוי זיס! כאטש א קאאלע איז נישט קיין אמת'ער בער. נו, מיר זענען געגאנגען אויף א שפאציר אויפן אינזל, געקוקט אין די אלע ביימער און געזען אסאך קאאלעס. וואס טוען זיי? זיי שלאפן שטענדיג, אבער מיר האבן אויך געזען קאאלעס וואס עסן און וואס קריכן ארום אביסל, און מיט זייערע זיסע פענימער האבן זיי טויזנט חן'ען. און נאכדעם צוריק אויפן פארום און אהיים. נו, ווייסט וואס? דאס איז דער אכטער עפיזאד אין סעזאן צוויי, דאס הייסט דער אכצנטער עפיזאד פון פראסטע אידיש. ווייסט איר אז אכצן איז זייער א וויכטיגע ציפער פאר אידן? ווייסט איר פארוואס? דער ציפער אַכצן איז וויכטיג צוליב גמטריא. וואס איז גמטריא? גמטריא איז זעהר און אלט ווי רעכטס. דאס ווארט גמטריא שטאמט פון צוויי גריכישע טערמינען. געאמעטריע און גראמאטיער, דאס הייסט מאטעמאטיק און גראמאטיק. אבער ביי אידן מיינט עס עפעס אנדערש. אלע אותיות אינעם אלף בית האבן א ציפער וואס איז פארבונדן מיט זיי, אסאציאירט. א' איז איינס, ב' איז צוויי, ג' איז דריי, און אזוי ווייטער. דער פשוט'ער גימטריא מעטאד איז בלויז צו רעכענען די סומע פון די אותיות אין א ווארט אדער פראזע. איז פארוואס איז אַכצן אזוי וויכטיג? איר קענט דאס לשון קודש ווארט חי? מען שרייבט חי מיט א ח' און א י'. ח' איז אכט און י' איז צען. דאס הייסט אז חי איז אכצען. אכט פלוס צען. וואס באטייט חי? לעבעדיק, לעבען, אלס וואס לעבט, וואס קען זיין מער וויכטיק ווי דאס לעבען? ווען מען טרינקט זאגט מען לחיים, צו לעבען. איז איצט פארשטייט איר פארוואס אַכצן איז אזא וויכטיגע ציפער. אפטמאל ווען אידן געבן א נדבה, געלט, געבן זיי למשל אַכצן אדער הונדערט אַכציק דאלאר, אדער אפילו דרײַ הונדערט זעכציק וואס איז צוואַנציק מאל אַכצן. מען האלט אז אַכצן איז א ציפער וואס ברענגט מזל. און אוודאי ס'איז א מזל צו שאפן א פאדקעסט פאר אייך, און איך האף אז איך וועל קענען שאפן נאך אַכצן עפיזאדן. לחיים! פוה! אסאך וועגן ציפערן! ס'איז אזוי ווי א מאטעמאטיק קלאס. א דאנק פארן זיך צוהערן צו פראסטע אידיש, פארגעסט נישט צו קוקן אין די עפיזאד באמערקונגען show notes, דארטן קען איר געפינען א פארבינדונג צום טראנסקריפט און אלע אנדערע פרטים. ביז מיר טרעפן זיך ווידער, בלייב געזונט און שטארק!